Document leh file pawimawh te sign tir tura Wayne in a pasal Jihan a office a va thlen dawn chuan hmeichhe nui har har thawm a hria a, kawngka chu kikah a va luh meuh chuan tumah a hmu lo. A pasal pawh chuan engmah thleng lo ang mai chuan lo dawng sawngin zanah a lo bantlai dawn avangin zanriah lo esan mai tur chuan a chah bawk. Mahse Wayne chuan chhuat a pheikhawk sang lo let ngat te, almera in hawng deuh te leh dawhkan a ei tur lo awm darh nuai mai te chu a hmuh hmaih hauh lo va, a haider tawp mai zawk a ni. Hun rei tak atang tawh khan a pasal chuan hmeichhe dang a kawpsan tih chu a hre daih tawh a, chutih laiin a pasala nu lah chuan inthen mai tur chuan a lo nawr ve sek bawk nen a rilru haihin a thina rim thin hle. Secretary chu lo lutin Chairman to tak mai a ang pawh awm tawh miah lo tur chu U N I hnenah chuan a lo pe a, Jeehanan a pek tih reh lo ni. Lehlamah a phasan char char laiin thil pek hmangah a nupui chu ti lungawi dan a zawng ve char char thin thung a. A thiannu bulah chuan Kalin thi chu hralh tur chuan a hrilh a, a thil pek reng reng chu engmah a kawl duh lova a hralh tir nghal zel thin. An chawlhna restaurant ah chuan Jihan-a thiante pawh chu an lo chawlh ve reng a, Wei ni hi a mawl e, an pa hian a ui resan char char sia, a chhiat loh teh reng nen, neih sak daih ila tha ang tiin an lo hmu set vel hle a. Wei ni chu va kal hnaiin, Kan pa nena kan inneih lai kha chuan Virgin ngatin asin kan inneih, kum riat tlai kan inneih tawh a nia, tiin a va chhang a. Chung ho pawh chu an inthiam lo deuh nge an ngawi kurh a, Jihana leh a bialnu te pawh kha a lo kal ve in Wayne-i chu hruai chhuah a tum a, tuiin a hmai a lo the sak puat mai. I bialnu nen hian ka ti buai zui lovang che u tiin chhuah a tum a, Jihana chuan a pu lawk a a chhuahpui nal nal. Chutih laiin a bul chiahah chuan mipa pakhat hi a rawn ding a, Wayne-i nen chuan an inmelh fu chiang hle a, pui erawh chu a lo tum lem lo. Jihan-a chuan car-a chel bet luiin, Thinrim lo la, Gu chhungkua te nena thawh ho kan duh kha, Jingtia ni hi a nau a ni a, chuvanga lawm ka biak that, tiin a insawi thiam zai. A nau khawtiai tih tha thuam avang khan a thawhpui phah lo vang che, Yawm dan hi ka kham zo zai tawh, insiam that i tum bawk si lo va, inthen mai hi ka duh tawh a ni, Wayne-in a tih chuan, Jihan-a thinrim chuan a lo rek thut a. inthen a duh loh thu a sawi zui. A inthiam lo leh deuh. Luipui kam velah Lendun chu a rawt ta a, boruak chu a that ve leh mai a beisei a ni. Mahse hun a lo thlen dawn chuan Hong Kongah zin a ngaih thu chu a sawi leh daih a. Jihan a te inpuiah chuan a bialnu nen khan chess lo khel dunin a va hmu leh si a, Jihan a nu lah chuan Zingtiani zawk chu a lo tlawn hur leh nghal. Zingtia ni chuan chess khelh puiah chuan Wei ni chu a lo cho ta a, vawi tam tak an khelh hnuah pawh Zingtia ni chuan Wei ni chu a hneh thei tlat lo. A thinrim lutuk leh tlawm la lutuk chu a tap ta ringawt a. Ji Hana leh a nu te chuan a tap chu an lo thlen vel. Wei ni thinrim pawh chu a chhuak nghal daih a. Jihana chuan um chhuah tum a, mahse pakhat hi khan phal lovin a lo dang tlat si. Wayne-i chu a thin a rim hle a, eng pawh thleng se in then hlen hmak chu a duh tawh. A haw kawngah chuan a ruah a rawn sur a, bike pakhat lo tlan thutin a helna lamah chuan car a va su palh. A chal te pawh chu a thir phung mai. Car neitu chu a hma a a hmuh jau a kha lo ni a, a coat te chu hak turin a lo pe. ruahsur khan a lo nan haw deuh hnuang tawh. Damdawi inah chuan Jihan-a chu a lo lang hlawl a, Dawt ka hrilh che tih chu ka hria lawm. Mahse zingte a ni chungah kha teh anga chet kher kha eng nge chulna? Naupang tel a ni kha, Jihan-a'n a tih chuan. Engtin nge ka ti? Min pahnih hian maw? Enga tawn mah ka ti tawh lo che u. Amah zawk kha lo hrilh ang che. Min cho tawh lo se la ni mai. Peini chuan a lo ti ve hmak. U Naunu angin a lawm ka en? Jihana chuan a lo ti leh ṭal a, A ni maw? In U Nau chuan ṭha takin, In i nei dawn nia, ka lawmpui a che u. Wayne-i chuan a lo ti leh takah chuan, Court hi tu ta nge? Tiin a zawt hmuk a, I hre lo vang, mi thar a nia, a tih chuan Jihana chuan thinrim zeta a lo phel sakin, bawlhhlawh bawma chuan a paih sak ringawt. Bangah te chuan lo nawr betin, Wayne-i chu a fawp lui hrep a. Amah lo mipa dang hmu tawh lo tur te chuan a hrilh. A hnu lawkah chuan tha deuhin a be leh huam huam zel a, Mahse Wayne-e chuan, Ka hna hi bansan ka duh a ni, ka ning ve tawh rih. Mi hausa nu te anga zin kual vel mai mai te ka chak, a ti avangin, Awle, i bang dawn nia, lo buaipui ang che, tiin a lo phalsak ve mai. A bahna theh lut tura Jihana office ah va kal chuan Jingtiani nen khan an lo thu dun lai a va hmu leh. Kawngka kik lova a va luh tlang nghal ringawt avang khan Jingtiani chuan Ban nghal i ni tiin a lo hau ve ringawt a. Ka hrilh tawh che kha, hei hi ka bahna a nih hi, meeting chu nei chhunzawm leh tawh rawh u tiin Wayne-i chu chhuah mai a tum a. Duh leh kan neih chhun zawm anga U Jihan-a hian a duh tawih lo che. Zan eng zat nge kan riah dun tawh pawh i hre seng lo vang? Zingtianin a lo tih chuan Ngawi rawh, Jihan-a chuan a lo ti hluk a. Sawi zil rawh, zan a i tla chham bawk a. A hmangaih che nge hmangaih loh che chu kan la hria ang chu. A pathumna i nih kha aw. Nang ni ang hian khawvel hi in tifam kim ve hrim hrim alawm, tiin a towel bik chu a phihthlak sak thut a. Jihan-a chuan. Wei ni chu lo nam sawn dawr in a coat chuan jing te ani chu alo khuh a, i in rawlh tam tawh mah mah ni, nang pawh i chhiat duh dan atang hian eng mai ni bik loh hi ti in Jihan a chuan alo la tawng khum zui. Wei ni chuan eng mah sawi chhun zawm duh lo chuan a chhuah san a, mahse secretary chuan Wei nin a khel a tauh thu a sawi avang in Jihan a chuan ava um zui. A nih erawh chu elevator ah chuan a lo lut hman tawh a, kha pa bawk kha a hmu leh a khawih dawn emaw tiin a lo ip chawi chawi a, a nih lah chuan a kalna tur floor a lo hmet dual ek chu lo niin a sak rawh ang reng hle. An manager fel em em a han bang mai tur chu hnathawk te pawh chuan an ui tlang hle a, chutah a aiawhtu tur chu zing tiah nge la ni zui? Chutiang hmeichhe lak tlak loh lutuk thiam pawh nei lovin a project department a enkawl dawn avang chuan Wayne i chuan an company in a tuar phah ngei dawn tih chu a hre chiang hle. Jingtiani lah chuan a lo insawi theih khum ve chhian leh nghal a. A hnarah chuan file in Wayne i chuan a khawnsak kiau a, hlim takin in lo awm tawh dawn nia tiin a kalsan nal nal. A hnar thei chu Jihan-a bulah chuan va hmuh leh in a va tap leh pur tawh a. Ramsa in nih kha min ti asin, tiin a tap tawng zuah zuah. A unaupa guh a lo awm lai tak chu a lo ni a, a nau chu a lo thlen rinpui hle. Zingtian elah chuan bawkkhupin ngaihdam min dil rawh se, ko let leh rawh, a lo ti vel a. Jihanan a lo hnial pawhin, Ka nau rilrua dam hma chuan kan thawk ho thei lo vang, tiin Guha chuan a nau chu a lo chhan leh a. Mahse Jihana chuan, Duh le, kan thawk ho lo anga ni mai alawm, ka nupui a nia, tuma'n an tihna ka phal tawh lo, a lo ti ta daih mai. Elevator-a an chuang lai kha CCTV atangin a lo en vek chu niin a thik leh tlat tawh. Jia-a hmu tur chuan a thiannu chuan Ueni chu a hruai a, a secretary ni turin interview an nei dawn a ni. Mahse office-ah ni lovin golf course-ah zawk a lo ni a, an han inhmu chiah chu awma kan ti dun hle, anmahni an ni tih pawh an inhre miah lo. Chulai hmunah tho chuan Jihana te pawh golf khel tur chuan an lo kal ve a, wei ni ang deuh hmuh tak avang chuan ringhlelin private investigator te a ruai chung chung mai. A inthuam dan chu sexy tiin Jao-a chuan a lo sawi sel a, a inchei duh dan pawh a ni bik lo. A thiannu khan a hak luih tir a ni mah zawk, a zak hle a. A thiannu khan thil awm dan te chu zau a bulah chuan a hrilhfiah tho nain Wayne-i chu a haw zui daih tho. Ji-han a lo haw chuan, Vawiinah i nai awm char char emaw ka lo ti a, a tih chuan a chhang duh lo va. A nghawng te chu a lo en sak vel. Engmah hmu si lo. Golf course-ah nangmah ang deuh ka hmu a, a tih leh chuan i hmusual a nih dawn chu Wayne-i chuan a lo ti deuh hmak. Lehlamah secretary chuan Java hnenah chuan, Wayne-i chu project manager tha tak, Shen Group-a thawk reng thin, lawmman pawh lo dawng tawh a nih thu leh a pasal Jihan-a nena an inkar that loh dan te, Gu chhungkaw fannu nena an inngaihzawn chungchang te chu a sawi a. Hna atanga a ban dan zawng zawng te a hrilh tak vekah chuan, Jaua pawh chuan ngun takin thil a han ngaihtuah a, inhmu a duh thu leh a coat pawh chu pe let leh turin a va hrilh ta a ni. Wayne-i chuan chance a pe leh ta niin a lo ngai hmiah a, pasarah chuan va kalin mipa coat te a va lei sak a, Jaua coat kha bawlhhlawh bo mah Jihan-a'n a paihsak daih tawh si a, rulh let nan a thar a lei sak a ni. Chutia a che vel chu mi pakhat hian camera nen hian a rukin a lo awm zui reng a. A chet dan zawng zawng te chu Jihana hnenah chuan a hrilh vek. Ruinila chuan a be tha duh tawh si lo va, eitur pawh chu amaha insiam ve mai tur chuan a hrilh. A eiturah te chuan Jihana duh loh zawng tummy tawh te chu a telh lui tlat bawk a. Bazar-a a coat lei pawh chu a ta tur a ni lo tih a hriat hnuah phei chuan Jihan-a chu a then a rim hle. A bialnu lakah pawh chuan a then a che sawtin a hma ang khan a buaipui peih tawh hauh lo. Chu chuan Jingtiani chu a ti thin rim hle a, Wayne-i chu va hmuhin inchhen nana bilian khat leh a chanve lai mai a phut avang chuan sum duh lutuk tiin a va an khum leh hrep a. Chu thil chu a ruka Jihana nu nena uaih ni in biakna niin a nu chuan a lo hrilh vek a ni. Misualte ruaiin a hrai rih tir a, a hruai bo tir ta daih mai. Mahse message type hman hlauhin min pui rawh tiin Java secretary kha uaih ni chuan a lo va thawn hman a. Video call te chu met hman hlauhin anni chuan tawhsual a tawk a ni tih chu an lo hrethiam nghal. Mipa rual hian Wayne-i chu a lo ual velin pawisa pakhat mah phut lova inthen a duh thu ziahna divorce paper te chu a kut thla ah chuan nem kai tirin tih luihna in a kut te chu an phuar sak a. Jihan-a chu Wayne-i chuan va call a tum a, mahse a chhang thei si lo. Jingtian-i erawh chuan a call chu lo laksak in. An pahniha an ruah hmanna vek a nih thu te a va sawi a. Wayne-i thinrim lutuk chuan, Ka thi nih pawhin ka thla ka hran tir ang a, in pahnih khan ka um zui zel tho vang che u, tiin a vau zui ve nghe nghe. Tih theih erawh a nei tlem hle. Chung misual ho lah chuan video-a a laksakin a kutte chu an phuar belh sak deuh deuh a. damdawia chihrui leh an tum. Mahse Java leh a secretary leh a hrihhruai te an lo thleng hman hlauh a, engtin mah an khawih hman ta lo hlauh a ni. Java lo luh chuan Wayne-i hlauthawng lutuk chuan a lo chahkhawm zawih zawih a, car-ah chuan inphur hawiin Wayne-i chu a muhil zui ta daih nghe nghe. A lo harh chhuah leh chuan damdawi inah a lo mawr reng a, Java khan lo awmpuiin doctor in Jason rih lo turin a lo hrilh a ni awm e. A tanpuina avangin Wayne-i chuan lawmthu te a hrilh a, a thiannu khan lo biahin hospital-a a awmthu a lo hrilh. Hliamna lutuk a nei lo bawk nen, ni hnih hnuah chuan an chhuak ve leh mai a.

Jihan-a lah chuan a la ngaihven ropui si a, Jingtiani leh Guate pawh chuan dan tum viau mah se an dang zo thei meuh lo a ni. Mi thenkhat te chuan an la innei reng awm si a, mipa inhualpui tum tlata han chuhpui tlat te chu, tiin Jingtiani chu an dem hle a. A then te erawh chuan an innei tih pawh chu an lo hre lo va, inngaizawng satliah mai mai emaw an lo ti. Zengte an i nu te pawh chuan Jihana chu nupui nei lo emaw an lo ti ve char char chu lo niin a nu lakah chuan a lu ngawih lo hle a. Gua pawh chuan thil thlen dan dik tak sawi fiah turin Jihana chu a phut bawk. Wayne-i thinrim chuan Jihana chu zu chuan a leihhuh ta zuih mai a. Zingtial ni thinrim chuan Ui ni chu lo nam sawn ve thungin, Nang hi hmeichhe tenawm tak i ni. Nizanah pawh mipa pariat tlai hotel ah i mutpui kha a lo ti ta mai. Engtin nge chu chu i lo hriat a? Nangmah lo tirh te hian ni lo maw? Ui ni chuan a lo ti khauh mai. Misawi ka hria lawm, a ti kual ta vel ringawt a. Jihana lah chuan chutiang thil chu i lo ti em ni? tiin Zingtiani chu a lo rek nghal bawr bawr mai a. Gu chuan lo nam sawn ve vatin, Engmah evidence nei lova an fanu chu puh mual pho lo tur chuan a nu nen chuan an lo chhan ve bawk. Zingtiani pawh chu a lo insawi thiam leh zat zatin. Engkimah chuan Uini chu a mawhpu fai vek a, an inthen hnuah chauh a pasal nen chuan inngaizawng an nih thu tel a sawi ta deuh deuh. Mahse Uini chuan a phone chu laiin an inbiak lai kha a lo record vek si a, a play khum ta miah mai le. Zingtianni pawh chuan insawi fiah vak ngaihna a hre tawh lo va. Zihana nu chu a mawh pawh fai ta vek mai. A ni lah chuan engmah inrawlhna ka nei ve lo, amah hian engkim a buaipui vek a ni a a lo ti ve thung. U Enge lah chuan Police ka ko ang a, tunge thiam a thiam lo zawk chu a hriat tawh mai ang chu a lo ti hmiah tawh bawk si. Dawt vek a nih hi sawi tum an. an awih bawk lo vang che, tu maiin an lo chhan him bawk lo che, a tih lai chuan Java chu lo lutin Wayne chu amah ngeiin a va chhan him thu chu a lo sawi ta a. Chutianga Java-n a thlah vang a lo hau takah chuan kalkhawm te pawh chuan Wayne lam chu an chang ta vek a. Chu ve leh Jehan-a chuan, Ka nupui i lo chanpuia ka lawm hle mai, a lo ti ve zaih. I nupui pawh ka ni tawh lo, naktuk hi kawr hnuhnung ber ni a ni tawh, tiin Uini chuan a lo nam sawn a. Min then chu i duh tak tak a maw? Eng thil mah ka ti sual lo, tihna che hi ka duh lo hrim hrim, Zhihana chuan a lo ti leh hram a. Mahse Uini chuan thudik a nih leh nih loh chu police ho bulah sawifiah zawk mai tura a lo chhangin police te chu a ko ta a.

A kawt leh sak kha a hmuh thu zau a chuan a sawi a, a tawk leh tawk lo erawh a sawi lo. Police station lamah Jihana chu police ho chuan an lo dawp mek a, kha pawi khawihna thlen lai khan hna ka thawk daih a ni. Phone lampang engmah ka ngaihtuah lo hrim hrim. Ka phone pawh zingtianin min hmansak daih a ni, tiin a insawi fihlim hlauh a. Zingtiahni pawh chu a bialnu ni lovin a thawhpui sumdawng ve tho nau a nih thu chu a sawi bawk. An awih loh pawhin cctv footage hmanga en dik vek pawh a cho thu a sawi ta kah chuan tihsual nei ve lo ah chuan an ngai ta a ni. Misual ho an tah lo ta kah chuan Wayne-i te thian dun pawh chu an thla muang sawt a, an phutawk hremna hmu ngei se an duh. Kha leh chian a pasal hmangaih taka lo chenpui thin nen a, chutianga an inkar a lo buai chho ta nuaih mai chuan Uaini chu a ti lung ngai hle a, hreawm pawh a ti thin hle. Mahse kan duh dan ang diak diakin hringnun hi a inher kual vel bawk si lo va, kan chan tawkah hian lungawi dan kan zir mai a ngai si. Hun a liam anga a hliamna zualpuite pawh a dam ve mai ang chu. Thian tha taka lama tang reng thin a nei bawk a, chu mai bakah Java khan a hma zawng ai chuan a ngaihsak tawh zawk bawk. Ram danga ka la hnathawk pa a lehkha zir leh te chu a tum zet hna a, Java khan a hnadil ah khan a tlin thu a lo hrilh ta hlauh mai. Java bula hnathawh chu a thlang ta zawk a, airport lamah Jihan-a khan a lo chang reng tawh, mahse a lo thleng thei si lo. Zhao-a chuan sumdawhna thila Singapore-a kal a tum thu hrilhin zui ve nghal mai tur chuan a lo hrilh a, a private jet chuan an kal ta daih mai. Eitur an lo siam zing a mi Tomato leh Artui kan chuan Jihan-a a hria chhuah tir leh a, Zhao-a nen chuan sumdawhna chungchang te an sawi dun. Hotel pakhatah chuan thleng dunin tlai dar nga ah an mi hmuh tur an hmu dawn a ni. Jaua chu a chauh deuh avang chuan a muhil a, chumi hlan chuan Uini chu bazar ah va kal in thawmhnaw te a va lei. A haw thleng pawh chuan a lo la maw si a, kaih thua tum a, a harh thei thlawt lo. Tho tawh rawh, tia a zuk auh tak vak ah chuan Jaua chuan a lu ah chuan lo chelh in a lo pawt hnai vak a, an in melh hnai khawp mai. Jaua pawh chu a harh ta kawk mai a. Ui ni phei chu a lai zual, kalsawn nghal vatin a hmai te chu va phih ringawt. Secretary Suna chu khatiang khan a lo ti vir fo tawh angem tih te a ngaihtuah rauh rauh a. An hna chu a awlsam loh zia te, Secretary Suna nen chuan an sawi dun ta ringawt. An mi hmu Mister Huanga chuan sumdawnna chauh ni lovin thil dang tum a lo nei ru khiau mai a. A tunu ke rawi chu a lo hruai tel ve in Jao a bulah kher chuan a chhut tir bawk a, suihzawm a tum hle tih a hriat theih. Mahse Jao a chuan chu nu chu a lo be tha duh vak lova, a biakna erawh chu pangngai takin a chhang ve mai zel thung. Chutih lai chuan hmeichhe pakhat Nanyo Singapore Branch-a General Manager a ni lai a an ichhuah lo thleng ve leh a. Secretary Suna nen pawh chuan an inhre tha tawh khawp mai. Wei Yipuiin a Secretary thar a nih thu te sawiin chibai a lo tum ve ngawt a. Secretary thar maw? tiin a lo melh hruk a, chibai duh lo chuan a kalsan daih. Chu nu nen erawh chuan Java chu inpawh hmel tak hian an titih nghal mawlh mawlh a. Inngaihchuangte pawn ang zawk. Zu lah chuah in thei phian leh nghal a Jao a thlah kher chuan a phut zui. Pawnah chuan Jao a chuan a kai chhuak ta ringawt a, Wei-ni pawh chuan a lo um zui. Aani chuan lo kuah in a duhtu te a lo hrilh mek a, Wei-ni pawh chuan ral khat atang in a lo thlir ru kur a, a lo nuih ru tut tut. A bialpa pawh ni lova, thik awm pawh chuan a lang hran lo. Mahse Java khan lo hmu rengin a lo ko phei a, Kha, hei hi lo buaipui teh, tiin a ni chuan lamah chuan a lo nam phei a. Hotel-a hruai tura hrilhin a kalsan daih mai. Wayne-i pawh chuan hotel-ah chuan a va mut thlap a. Jihan-a lah khan lo text char char in, Inṭhen i duh a maw? A rukin ka nu nen in lo inthurual em ni? tiin a lo zawt chhian a. A chhang duh lo. Haw ve mai a tum lai chuan Aani kha a lo thu chhuak hlawl a, Jao a nih lo va, amah zawkin a lo buaipui tel hriat chuan a lawm vak lo tih a hriat theih. Weini pawh Jao a bul hnaiah a awm hi chuan a hnai deuh tlalh zel a, a fa la awm dunpui phei chu thih hrehin a hre tawh. Khawpui lamah Jihana chuan inthianna paper te a lo dawng ve mek a. Ueni thiannu lawyer khan lo hrilh feh in, a chet dan zawng zawng avang khan Ueni rilru a nat tawk tawh thu leh a nu pawhin inthian se a lo duh ve tho avangin inthian chu an pahnih tana tha ber tur nia a rin thu te chu a lo hrilh hrep a. Jihana erawh chuan inthian a duh lo thu leh a la hmangaih reng thu te chu a la sawi ve fan a. an inkar chu siam that leh ngei a tum a ni. Divorce paper te chu sign duh loh chuan a pawt thler vek a, Wayne-i awmna chu a chhui chiang nghal. An inneih thlalak te pawh a ngai ang chiah a, an banga tar tur chuan a secretary te chu a hrilh bawk a. Singapore-ah a kal teh hre chhuak a, rang deuhin a thlawk liam ve nghal. Jawa te an lo chhuak tur nen hotel kawtan va inhmu a. Khawnge ka nupui? tiin a lo zawt nghal. A kal tawh ti chauhin a lo chhang. A bo ange aw, khawnge kal? Jawan a tih leh chuan Kan CEO, Personal Secretary thar a nia, sumdawnna thilah mi pawimawh hmu turin a chhuak a, a lo la haw si lo va, kan be tlang thei bawk si lo nen, zawn tumin kan chhuak dawn che a nih hi, tiin Secretary Suna chuan a lo chhang. Eng tikah nge chu hna chu a lo dil? Khaw nge awm? tia a lo zawh leh pawhin, Kan hmanhmawh, Wayne-a dinhmun hi a him lovin kan hria, tiin an kalsan ta daih a. Zihan-a erawh chuan an motor chu a um zui ve zel thung. Wayne-a chu room teh deuhah hian a kut leh ke phuar sakin a hmui an lo char beh sak vek bawk a. a va hmuh te zing a mi duhcheng ah khan a man tir a lo ni. Tinawm takah lo chhaih kual velin pawng sual te chu a tum zui ta mai a. Chutah chuan Wayne-a chuan fin phak arh lo chhuah zeuh in a duh dan anga awm a tum ni a lang der in a mitmei hmang chuan a kut leh a ke chu phelh sak tur chuan a hrilh a. Chu pa lah chuan a lo phelh sak ve mai bawk. Wayne chuan a kawhte bela tak mai chuan na zet mai hian a tlawh sak pawp a, Natia a vial ngawih ngawih lai chuan a tlan chhiat san ta daih. Chutah an pi Anne chuan a lo khawl sik avangin a va chhang a, an tum anga thil a kal lo thu leh Wayne pawh a tlan bo daih thu te a hrilh a. Anne thinrim chuan ban a tum thu a lo hrilh. Kha thil kha a tihtir chu a ni lova, Tihlau tur ringawtin a hrilh a ni. Mahse hmaichhanah ngei a ni chu va hmu lehin Wayne-i laka thil tha lo an tih chuan Joe-a'n a ngaihdam mai mai an rin loh thu te an va sawi chiam a. Chutih lai tak chuan Joe-a te pawh anmahni hmu tur chuan an lo kal a. Duhchenga leh mi dang lo awm ve te chu thil awmzia zawt chiangin khawiah ngeuh ve nge chu a awm an hre duh a ni. Mahse a ni chuan in hmu ngei mah se factory bulah an thlah thu leh a hnu leh sela a awmna erawh an hriat tawh loh thu an lo sawi ve tlat a. Jihana pawh in sum theih lovin a nghawngah chuan a va chham sak a, a sawp hrep mai. Chung ho pawh chu an insep reng thei ta bik lo. An hruai bo thu leh a awmna chin an hriat tawh loh thu te chu an sawi ta a. Jihana leh midang te chu zawng tur chuan an chhuak nghal. Duhchenga chu va vil chhunzawm zelin a dawp zui ta zel a, ani erawh chu a inpuang tha duh tlat lo. Ani pawh chu a lo inrawlh ve ta a. Chutiangah Secretary satliah ve mai mai chu engvanga ngaipawimawh em em nge ni tih te lo zawtin, Chu zawng ka thu thu a ni, in lo buai ve na tur a awm lo, helai hmunah hian buaina siama tawk turin kan lo kal lo, tiin Java chuan a lo chhang hmawk a. Vaneihthlak takin Wayne-a chu chau tak leh pawr pheng pheng hian an bulah chuan a lo kal thleng thei ta hram a, Joe-an lo ngaih ven vatin, Khawpui a tum. Mahse Wayne-a chuan dual lam chu a rawn pan a, an thil tih dik tawk lo a hailanna zawng zawng te bakah a chunga an chet dan zawng zawng te pawh chu a puang fai ta vek a, a pha ve nasa khawp mai. Mahse, a chet dan zawng zawng te record a neih vek thu leh internet lamah phawrh mual pho a tum thu a sawi takah chuan a hlau leh reuh si a. A thiam lohna zawng zawng te chu sawiin ngaihdam te chu a dil zui ta chiam a. Chawtih lai tak chu video in an lo cover leh vek si. Record pawh chu nei miah lovin an lo dawp vel mai mai hi a lo ni a. A inpuang fai ta vek si a, a thin a rim hle. Rilo tia Ueni pawh chu ni ka hre lo chuan a awm zui a, Jao-a chuan lo pawmin chhuahpui a tum a, Jihan-a te pawh kha an rawn thleng phei ve ta. Buaipui chhunzawm chu a lo tum ve ngawt a, Jao-a chuan a lo phal tawh bik der lo. Ka nupui a la ni reng, ka la nei let leh tho tho vang, tiin Jihan-a pawh chu a inhrosa kuk kuk reng mai.

Tun atang chuan khatiang khan kawm tawh ngai miah lo vang tiin a lo ngen chiam a, nang nen hian thil hriawm leh hlimawm tam tak te kan pal tlang tawh thin a, mahse inphatsanna kher hi chu ka pal zam thei lo a ni, i duhthlanna a ni a, ka ngaidam thei tawh lo che tiin Wayne-a chuan a lo namsawn pawp a. An inhnial chiam thuam ah chuan Chau-a muhil pawh chu a lo harh ta a, a duh lo chung kha chu ti buai tawh lo mai rawh a lo ti hmuk. Jihan-a chuan, Sawpa sawi em ni kei aia i thlan zawk chu? tiin a chawt leh a. A deuh lo mai, eng thil mah kan inkar a awm lo. Tiin Wayne-i chu a lo zak zawk hle a, Anila kha a lo lang ve le, zanna thil thleng avang te khan ngaihdam a lo dil a, Java erawh chu a lo ngawi reng thung. Wayne-i chuan, I thiam loh vek pawh a nih bik loh kha. I hnathawk te ve mai an ni a, ngaihdam min dil a ngai lo, a lo ti mai a. Ni dangah chuan fimkhur hle tawh ang che. Mahnia tlat fal mai mai chi a ni tawh lo tih entirna a nih kha, Java chuan a lo ti ve nghe nghe. Ka nupui hi a inhliam nasa deuh hlek a, chawlh hahdam a mamawh a ni. Rem in tih chuan va haw tawh mai ta che u, Jihan-a chuan a lo ti ve leh ringawt a. Wei-ni pawh chuan haw mai chu a lo rawt. Ani pawh chuan haw mai chu a lo rawt a, mahse Wei-ni chuan Zhao-a chu haw rih loh tur leh awmpui tur chuan a lo ngen ve tlat a. Jihan-a te zawk chuan an chhuahsan ta a ni. Joe-a chuan, Hmeichhe huai sen tak i ni, ka ring tawk che a nia, tikhan lo awm hahdam rawh, meeting ka nei sia, kan zawh ve leh ka lo kal leh ang, tiin a chhuahsan ve leh nghal. Zihan-a pawh a awmdan atang chuan a thil tihsual te avang khan a inchhir tak tak pawh niin a lang a, Wayne-i rilru hneh tum chuan a zarh buai char char. Mahse Wayne-i chuan a lo ring ngam tawh si lo va. Chu mai bakah, harsatna tawh laia amah lo buaipuitu Joe-a chuan a mit leh thinlungte chu a hnehsak deuh tawt tawh a. An haw lamah chuan Joe-a private jet-ah bawk chuan an haw leh a. Zihan-a pawh kha a chuang ve leh nghe nghe. Mahse, Joe-a nen zawk chuan in hma tawnin Wayne-i chu an thu dun a. An piah deuhah chuan Zihan-a pawh chu a thu ve thung. In ngaihzuang pawh an nih em lo avang leh An la inthen fel chiah loh avang chuan Java pawh chu a in la chang tawp a tak tak ngam bik lo va. Wayne-i pawhin in thlahrutna chen chu a la nei ve tho bawk. Jihan-a chuan Wayne-i chu a buaipui deuh tlat a, Zingtiani kha airport-ah chuan lo lang leh hlawlhin Jihan-a chu a lo hmuak. Mahse Jihan-a chuan, I u bulah pawh ka sawi tawh kha, nang nen hian engmah inzawmna kan nei tawh lo, min lo tibuai ve chhian tawh suh, tiin a lo hau. Zingtia hni lah chuan chhing thi in Wayne-i hnenah chuan Jihan-a chu kalsan mai tur chuan a ngen leh a, Wayne-i lah chuan nangmah leh nangmah kha in beng phawt la chuan ka ngaidam thei mai thei che a ni tiin a lo chhang a, zawi teh teh chuan a in beng. Mahse, chu ringawt chu Wayne-i chuan a duh tawk tawh bik lo. Khang-a thil tih zawng zawng te avang khan amah ngei chuan phawhbal lak chu a duh a, na zet chuan a hmaiah chuan a ben sak pawp pawp mai. Ji-han-a pawh chuan a lo dang leh ta tlat mai a. Jao-a te pawh kha an lo la haw bik lo, an chitla lai chu an lo thlir ve reng a. He nu vang hian kan nupa, kan chhungkua kan tih a chhe vek tawh a nih hi. Chu mai duhtuk lovin min tihhlum tia la tum zui a nia. Khatia ka ben ve hlek pawh kha i ngaih thei lova, i lo chhan leh a maw? I rilru dik tak leh i nihna chu a lang chiang tawh khawp mai. Engti kawng mahin nang nen hian kan awm dun thei tawh ngai lovang, tiin a hrilh zui ta nghe nghe a. Zihana pawh chu a beidawng ta deuh aniang chu. Awle, kan inthen anga ni mai lawm, tiin Zingtianni chu a pawm thova an kal zui ta ni. Chulai hmun a awmte lah chuan an lo ngaihnet hmel em em leh nghal a, a pasal pawhin a duh tawh lova hmeichhe dang a nehsan daih a ni saw, tiin an lo nuihzat ru hle. Mahse Joe-a chuan lo ngaih ven ve vatin. Jihanan a kawt a hak tir te kha Wayne-e chuan bai a auh pah chuan bawlhhlawh bawmah chuan a va pai daih a. Jao-a hnenah chuan a ṭanpuina zawng zawng avang chuan lawmthu a hrilh. Jao-a erawh chuan, Lawmthu hrilh ka ngai lo, ka hmuh hmasak ber aṭang che khan ka duh daih tawh che asin, tiin a lo hrilh ta a.